хъӕбатыр ӕмӕ табуйаг сылгоймаджы ном. Иры сабиты тугдзых знаджы дзӕмбытӕй чи байста, хурныгуылӕн аланты уидаг скъуынын чи нӕ бауагъта. Авд сӕдӕазӕй фылдӕр рацыд уыцы ӕбуалгъ рӕстӕгӕй, фӕлӕ ирон адӕм фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ зӕрдӕбынӕй хъахъхъӕнынц йӕ рухс ном. Бирӕтӕ уынынц ацӕргӕ сылгоймаджы хуызы, фӕлӕ иу рагон таурӕгъ куыд дзуры, афтӕмӕй Иры историмӕ ӕнустӕм нанайы кадджын номимӕ чи бацыд, уый уыдис ӕрыгон, рӕсугъд ӕмӕ ӕхсарджын алайнаг чызг. Мин дыууӕсӕдӕ ӕртын фарӕстӕм азы Аланты паддзахадмӕ куы рбабырстой Хан Батыйы тугмондаг рдонгтӕ, уӕд семӕ ӕгъатыр тохы бацыдысты нӕлгоймӕгты фарсмӕ сылгоймӕгтӕ дӕр. Уӕхски-уӕхски йӕ сагсур мойагимӕ фыдызнӕгтимӕ хӕцыди фидӕны таурӕхон чызг дӕр. Иу карз тохы хъӕбатырӕй фӕмард йӕ уарзон лӕппу. Бабын ис йӕ райгуырӕн зӕхх. Цагъды фесты йӕ адӕм. Уыцы вирхъау уавӕры чызг цӕссыгкалгӕ стыр Хуыцаумӕ скуывта: О, Дунедарӕг, нӕ мыггаг нын сафын ма бауадз! Ӕхсӕвдалынгты фӕцагуырдта уый сусӕг ныккӕндты, алантӕй у знӕгтӕй сывӕллӕтты кӕм ӕмбӕхстой, уымыты сидзӕр сабиты. Бамбырд сӕ кодта ӕмӕ сын сӕрыссӕрдӕтӕм ныфс бауагъта. Цомут зӕгъы мемӕ Иры хӕхбӕстӕм, уым аирвӕздзыстӕм, зӕгъгӕ. Афтӕмӕй взонг чызг йе стыр хъару ӕмӕ Хуыцауыл ӕгӕрон ӕууӕнчы фӕрцы бафӕрӕзта дӕс ӕмӕ ссӕдз ӕнахъом сабийы, хӕхты ӕмӕ хъӕдты сӕрты ӕрбакӕнын Дыгургомы коммӕ. Уым фӕллад бӕлццӕттӕ ӕрбынат кодтой морги лӕгӕты. Лӕгӕты сӕрмӕ бӕрзонд фӕзуаты разынди сӕрӕхъӕу Задалеск. Ссыди уырдӕм ӕрыгон нана ӕмӕ ныхасы бадӕг хистӕртӕй хатыр ракургӕйӕ ракодта сын Аланты хурныгуылӕн паддзахады сӕфты хабар. Фӕсагъӕс кодтой хъӕубӕстӕ се намонд адӕмы сӕфтыл, уӕдӕ цы уыдаид. Ӕмӕ йын загътой, сабиты сӕ хӕдзӕрттыл кӕй байуардзысты ӕмӕ сӕм кӕй кӕсдзысты. Фӕлӕ ӕрыгон нана уыцы фӕндимӕ не сразы. Уый йӕхимӕ райста уыцы зын ӕмӕ кадджын хӕс – сабиты бахъомыл кӕнын, йӕ цард сын снывонд кӕнын. Уӕд зӕгъы Задӕлескы цӕрӕг адӕм зиуӕй бавнӕлдтой Нанайӕн йӕ сабитимӕ хицӕн ӕддӕг уӕлӕхӕдзар аразыныл сӕ хъӕуы астӕу. Байрӕзтысты сабитӕ, ауагътой арф уидӕгтӕ Дыгургомы хӕхбӕсты, равзӕрд сӕ бирӕ ног мыггӕгтӕ. Ацыд есӕг дунемӕ се схӕссӕг Нана, Фӕлӕ ӕнусты дӕргъы нӕ ферохы гас иры адӕмӕй йӕ табуйаг ном. Нанайы хӕдзар сси уӕдӕй фӕстӕмӕ куывддон бынат. Ивгъуыд ӕнусы хӕдзары рагон къултӕ куы ныккалдысты, уӕддӕр ӕм адӕм цыдысты йӕ бындуртӕм кувынмӕ. Уымӕн ӕмӕ уым ӕвӕрд ис цымыдисаг уаздур. Хуыцау йӕ комулӕфтӕй кӕй фӕхайджын кодта, ӕгӕрон фарн кӕм бауагъта, ахӕм. Дыууӕ минӕм азты профессор Хачырты Анзоры хъӕппӕрисӕй адӕм бавнӕлдтой нанайы хӕдзар сног кӕнынмӕ. Сарӕзтой дзы, абон кӕй уынӕм, уыцы аив куывддон музей.
Хачырти Анзори был кусын куы райдыдта, хурӕй йӕ исхӕнхӕст кодта, хурӕй. Куы бахафтаудта Текъоты Петур больницӕттӕй. Мӕ ӕз бабӕрӕггӕнӕг фӕцудтӕн. Мӕ мын уотӕ зӕгъуй,

удта хӕтӕ фӕййидтон, зӕгӕ. Ма удта да мадтайи гонгӕнгӕй, зӕгӕ. Ма мӕн хӕме хӕвд адтӕй, зейбӕл ӕрбахафта хурӕй дӕр, секъетӕй дӕр. Мӕхе удта баздахтӕнцӕ биччеутӕ, ма исигон кодтонцӕ, ма дӕлӕ хечи дор кайдала, хе уомӕ хастан раги дӕр, нӕ сайнӕгтӕ дӕр, удта текъойти уоситӕй ма козонцӕ. Ма ӕхсирӕй ковиан, ӕхсирӕй, ма ӕхсир никкалиана дурбал, е устури ди адтӕй, омӕй кадгиндӕр самонечи кастӕй.
Задолеск Нанайы бӕрӕгбонмӕ азӕй азмӕ цӕуын райдыдтой фылдӕрӕй-фылдӕр адӕм Ирыстоны алы кӕрӕттӕй. Уымӕ гӕсгӕ хъӕуы цӕрджытӕ сӕхи рагацау зӕрдиагӕй цӕттӕ кӕнын райдайынц, цӕмӕй сӕххӕст кӕной сӕ кадджын ӕмӕ ахсджиаг хӕс, суазӕг кӕной куывдмӕ ӕрбацӕуӕг бирӕ адӕмы. Мӕнӕ хач гъӕуы цӕрун рагӕй. Ма нӕмӕ е Сачибон устур бӕрӕгбон нанай кувд кӕнӕн. Ма нӕмӕ ӕрцӕунцӕ алкӕцӕйти, берӕ адӕн берӕ, Ечи адӕнӕн баг лӕггадӕ кӕнӕн. Задӕлесгӕ ӕт минкъий ӕдустур ӕт зӕронд ка ес, уонӕмӕ дзорун нечи гъӕуй, уже алке гъуддаг фӕззонуй ма кӕнуй, лӕгъстӕ кӕнун неке гъӕуй. Хъӕбӕррагӕй ковӕн нанамӕ ма ин адтӕй минкъий ковӕндонӕ. Ма минкъийдӕр адӕм цудӕй, уот мӕнӕ гъӕубӕсти ка цардӕй, гъӕубӕстӕй ка рандӕй горӕтмӕ, е тӕрцӕйунцӕ ма етӕ ковиунцӕ. Гьеуой фӕсте ба уже ковӕндонӕ куст кодтонцӕ Хачиртиан дзортӕ, гьеуой къуар, гьеуӕдта уой фӕсте ба райдӕдтонцӕ берӕ адӕн цӕун. Ма берӕ адӕни ба берӕ гъуддӕгтӕ гъӕуй. Маш устур ко цард ӕсибон хъӕбӕр устур гал нивгарстонцӕ. Мӕнӕн нӕ доходӕ Гиннес ӕдосӕ фӕббадтан, Захарай шифта куд фӕууй фӕррӕвдзӕ кодтан, хеони зарӕй кембалдӕй уони срӕвдзӕ кодтан, ма еомӕ ма унаффӕ кодтан. Сӕумӕ цалебӕ листгай къинсӕ цалебӕ ракӕнджан, куд еу адӕймаг хеуотӕ. Е уотемӕй хачи бон кард цӕуа, Уонӕн нанӕнхусгӕнӕг уӕд хуӕрзагъазшин кӕнӕд. Берӕ адӕм ковунцӕ, ковдзӕнцӕ. Хемӕ син хуӕрзӕнхус бакӕнӕ нана. Ка сӕйги тухӕн ӕрцӕуй, ка ӕ бӕлццони ескӕми фӕууй. Ма берӕ адӕн ӕрцӕунцӕ ма фӕззӕгъунцӕ. Нанамӕ ба кувтон. Цалдӕр анзи нин сувӕллон дӕр нӕ адтӕй. Нанамӕ бакувтон, ма нин райгурдӕй фӕзӕнттӕй. Нан ачи афони бабӕй ӕрцӕуй берӕ адӕни хӕццӕ ечо ковӕг. Хабар берӕ адӕни хӕццӕ ӕрбахонуй, цӕ афурчинӕй. Ма ковунцӕ хе уотӕ, ӕууӕндунцӕ хъӕбӕр нанабӕл. Ема алкӕмӕн дӕр хуарз агъаз кӕнӕд.
Нанайы кувӕндон тынг рагон у. Задӕлескы адӕмӕн уый у уӕлдай кад. Задӕлескы хъӕуы ис рох никуы уыдис мӕ афтӕ фыдӕй-фыртмӕ ӕгъдау, лӕггад кӕрӕдзимӕ бар кӕнынц мӕ рӕсугъдӕй-рӕсугъддӕр кӕнынц. Диссаг мӕм фӕкӕсы уый, афтид бӕрӕгбӕтты нӕ вӕййынц уыцы иудзинад. Иуцы бастдзинад иумӕ афтид бӕрӕгбӕтты нӕ вӕййы, фӕлӕ ма алы бон дӕр. Ӕз афтӕ федтон ма кӕддӕр Иры хъӕуы, кӕм райгуырдтӕн, уым. Ма мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыди, Хуыцау мын ӕрдӕм фӕндаг кӕй бацамыдта, уый тыххӕй мӕ цы йӕ ӕрдз, цы йӕ адӕм, фыццаджыдӕр адӕм, уыдон сты тынг цымыдисаг. Мамӕ тынг фӕнды, цӕмӕй уыцы фарн сӕ къухтӕй макуы рахауа. Рӕбынтӕм куы бакӕсат ӕрбацӕуӕнтӕй, уӕддӕр адӕймаг фӕзӕгъы, Мӕнӕ цы дзӕбӕх аив хъӕу у, мӕнӕ цы дзӕбӕх зылд хъӕу у, мӕ уӕфтид бӕрӕгбонмӕ зылд нӕу, уый у алы боны куыст. Мӕ сӕ цӕрӕнбон бирӕ уӕд кӕстӕрӕй хистӕрмӕ уыдон уынаффӕгӕнгӕй архайынц. Иу куыст дӕр иу-дыууӕ адӕймаджы нӕ кӕнынц, фӕлӕ иумӕйагӕй. Мӕ сӕ фарн дӕр уыцы иумӕйагдзинады ис. Мӕ сын уыцы хъару Хуыцау сӕ къухтӕй макӕд райсӕд.
Ӕнӕхъӕн дзыллӕ адӕмы бӕрны бацӕуын уый ӕнцон хъуыддаг нӕу, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Задалески хъӕуы цӕрджытӕ ӕмвӕнд ӕмӕ ӕмзонд куы нӕ уаиккой, уӕд бӕрӕгбоны фысымты хӕсӕвӕрдтыл нӕ аххӕссыдаиккой. Мах, райсомӕй раджы, баййӕфтам нӕлгоймаг фӕсивӕды кусарт кӕнгӕйӕ, сылгоймӕгты чъиритӕ фыцгӕйӕ, чызджыты фынгтӕ ӕвӕргӕйӕ. Афтӕ ӕгас хъӕубӕстӕ стырӕй, чысылӕй ӕмызмӕлд кодтой. Алкӕмӕн дӕр йӕ хӕстӕ уыдысты зындгонд, ӕмӕ сӕ алчидӕр зӕрдиагӕй ӕххӕст кодта.
Нанайы хъуыддаг пӕхе уотӕ ӕма мӕнӕ ацчерӕй ӕфтон не радзордзӕн. Мӕнӕ ами сараз кодта мах муггагӕй сылгоймаг ковидӕ. Мӕнӕ ами ӕрцӕуидӕ сылгоймаг.

ӕхсир бакалеуонцӕ, сихудтитӕ кӕнеуонцӕ ма инни кӕма байзайдеуй ба дорбаник кӕнеуонцӕ. Къӕпхӕнтӕй бон макуни хезӕй, уомӕн ӕхгӕнӕн нӕййе. Бӕлццон мах муггаги фӕндараст кӕндӕ никке, те къойтӕй. Дзӕбӕхӕй нӕ бафтауӕд ин нан, алкедӕр дзӕбӕх уӕд. Нана ба еугуремӕн дӕр ӕнхус кӕнӕг уӕд. сувӕллонӕй дӕр кӕмӕн нӕри, кӕддӕри Федталтӕ зӕгъеуонцӕ, хабари дӕрдтӕмӕ дӕр ӕнхус кӕнуй, дедзуболдос даруй еугуребӕл дӕр ма ӕй корӕн нанайӕй ӕма нӕ кӕстӕртӕй еуазӕг куд унцӕ. Сӕйгӕ ка кӕнуй бӕззау сӕйгетӕ берӕй, еуонӕн дӕр куд банхус кӕнӕ ма иннӕ зачъахунмӕ ба уотӕ куд зӕгъунцӕ, ма цӕуӕн фӕццӕуӕн хеуӕрдӕмӕ фӕййенӕн ӕй зӕгӕ.
Хъуытай боны бирӕ изӕдтӕ ис. Гъемӕ

Чи талати суадзунцӕ, хече адӕнӕй ба нӕ сӕр бӕрзӕндти куд хӕссӕн, уӕхӕн арфӕ дӕр Хуцау ракӕнӕд. Махӕн хестӕртӕ адтӕй. Ечи ӕгъдӕуттӕ уонӕй байзадӕнцӕ, ӕ хестӕртӕй. Май хенун мах бабӕй уонӕй кӕстӕртӕ найан, етӕ уе ран ӕнцӕ, етӕг туйнейн. Мах ба ма уӕлӕбӕлӕн. Ма хеуонӕй мах дӕр хӕссун нӕ бон, нур мах дӕлле, ма дӕлле чи кӕсдӕртӕй? Етӕ бабӕй махмӕ кӕсунцӕ. Машин гӕнӕн нечес. Ӕгъдау дӕттун. Май хӕссунцӕ хабархуар. Чын зӕгъайатӕ, тахезартӕй кӕнунцӕ, ачедан. Ну, ez bölcsön rajdi kerül, hogy jó, hát unata kenta, uta kenta, laguzma az óriáta, Фыццалтӕ чырдӕрттӕ ӕтти уни гъӕумӕ хӕссӕн кӕронбӕ дӕр цалинмӕ адӕна ауатмӕ. Тухтиндӕр ӕртӕнтӕ раргон ӕгъдӕуттӕ. Вала нур дӕр задалеске хӕссунтӕ сӕ бон кӕми уой.
Задалескина найы бӕрӕгбонмӕ Ӕрӕфы районы культурӕйы кусджытӕ ӕрвылаз бацӕттӕ кӕнынц сӕрмагондӕй концертон программӕ, цӕмӕй адӕмы зӕрдӕ барухс кӕной

Бӕрӕгбоны рӕстӕг Задолескы аивмӕ хӕрззылд хъӕуы уынгтыл ӕхсызгонӕй фембырд кӕнынц адӕм хистӕрӕй, кӕстӕрӕй. Ӕмӕ уыцы бон, ӕвӕццӕгӕн, алкӕй зӕрдӕмӕ дӕр фӕхӕццӕ вӕййынц ӕрвон нанайы рӕсугъд арфӕтӕ. Рог хӕххон дымгӕйы улӕфты фӕхъуысынц фыдӕлтыккон кадджыты мыртӕ, Азӕмӕй лӕууӕг рагон хӕдзӕртты къултӕ фӕтауынц сӕ алфӕмблай ӕмбисонды фарн, ӕмӕ адӕм нал фефсӕдынц уыцы хсызгон нывты уындӕй, нал сӕ фӕхӕссы сӕ къах ацы фӕрнӕйдзаг хъӕубӕстӕй. Алчидӕр арф йӕ удрӕбынты бавӕры ацы кадджын бӕрӕгбоны фӕрнӕйдзаг ӕнкъарӕнтӕ.
Ис райгуырдтӕн ӕмӕ цӕрын Бельгийы, Ирыстоны воен арӕх ӕмӕ ирон ӕгъдӕуттӕ мӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуынц. Ам адӕм кӕрӕдзийы фылдӕр уарзынц Бельгийы,

Абон ма Задӕлескы цӕры цыппӕрдӕс хӕдзары. Ис дзы дӕсӕмӕ дыууиссӕдз цӕрӕджы бӕрц. Архивон ӕрмӕджытӕм гӕсгӕ та ӕнудӕсӕм ӕнусы кӕроны хъӕу уыдис дыууын фондз хӕдзары, дыууӕсӕдӕ ӕхсай иу адӕймаджы. Цардысты дзы дӕс мыггаджы, бӕзиитӕ дзаншолтӕ андретӕ текъойтӕ хъӕлицтӕ хъардантӕ хосиротӕ цагъатӕ цакъотӕ никӕй бон у абон бӕлвырд зӕгъын кӕд равзӕрд задӕлескы хъӕу уый фӕлӕ йӕ цӕрджытӕн фӕлтӕрӕй фӕлтӕрмӕ фыдӕлтӕй баззад ӕххӕст кӕнын дыгургомы рагондӕр ӕмӕ кадджындӕр дзуар дигорийы зӕды кувыны ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ афӕдз иу хатт кӕнын Хуыцауы куывд кӕрдӕгхӕссӕны мӕйы. Дигори зӕды кувӕндон лӕгӕты цы бирӕ саджы ӕмӕ домбайы сыкъатӕ баззад, уыдоны нымӕцмӕ гӕсгӕ ахуыргӕндтӕ сбӕлвырд кодтой, ардӕм кувынмӕ адӕм кӕй райдыдтой цӕуын фондз мин азы размӕ. Дигори зӕд йӕ уой дӕр махмӕ хенур ейӕ

Тербетӕ кӕдос кодтонцӕ, едардан кутне туӕттӕ ӕхсӕнтӕн дӕр цӕлханӕй дӕр нӕ кодтонцӕ, еуӕхӕн нӕ уагътонцӕ, ун сӕ кӕдос кӕнонцӕ. Ма хёрнордӕмӕ еветӕ бӕгъӕмбадӕй дӕр бацӕйонцӕ еуӕхӕн рӕстӕгтӕ радтӕ, езӕй нӕ гъуди кӕнун, фал ӕ хеуотӕ адтӕй, уомӕ. Арабонтӕ цъумур кӕнун дӕр нӕ уагътонцӕ Демӕн, Дигореди дӕр. Ма ин ковӕн алли анз дӕр, алли хӕдзарӕ дӕр ин ковуй, нӕхе ба бафӕдзӕхсӕн, уӕдта имӕ хабар берӕ адӕм дӕр цӕуй. Еуначи анз мах Балатӕй ма нӕма иуазӕг адӕм берӕ рбацудӕй. Ма скуфт кодта, адтӕй нӕмӕ хабар берӕ косӕрцӕгтӕ, еу дууадӕс еумӕ хӕстӕ кеуйбӕрцӕ.
Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ абоны фӕлтӕр сӕ таурӕхон фыдӕлты кад, фарн ӕмӕ намыс, цӕмӕй дӕлӕмӕ ма руадзой, уый тыххӕй фыдӕлты мбисонды бынтӕн хъуамӕ аккаг аргъ кӕнын зоной, ӕмӕ сын сӕ куырыхон ныстуантӕ зӕрдиагӕй ӕххӕст кӕнын архайой. Нӕ абоны бал сымах уыдыстӕм ӕвдисӕн, бирӕ ӕнусты сӕрты йӕ фыдӕлты кад ӕмӕ фарн, дӕлӕмӕ чи нӕ уадзы, йӕ фарныл ын фарн чи фтауы, ахӕм амондджын хъӕубӕстӕ кӕй сты Задолескы хъӕуы цӕрджытӕ. Цытджын Нанайы ном стыр кадимӕ хъахъхъӕнын чи фӕразы, Хӕххон царды уавӕртӕ сӕ ӕнгомдзинадӕй рӕсугъддӕр чи кӕны, уазӕгуарзондзинад хъуыддагӕй чи вдисы, хистӕрӕй, кӕстӕрӕй ӕмвӕнд кӕй сты, уый руаджы сӕ хъӕу цӕхӕртӕ чи скалын кодта ӕмӕ дзыллӕ адӕмӕн лӕггад кӕнын чи нӕ фӕллайы. Ахӕм фӕрныг адӕмӕн, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕмбӕлы рӕсугъд арфӕ ракӕнын ӕмӕ сӕ дӕнцӕгӕн хӕссын